heyi mpfapfarhulo a ni yi cinca ku cinca mara a ni tivi ku humelela yini kumbexana hi lowa khamera loyi fele hi khamera ya yena I don't know okay yes mhani mpfapfarhulo wa laniwa if ke tag un'wana laha va ri van tonder ka ku mpfapfarhulo u lo kuma liya ya ku relax na misisi ya xikhale. a nga kha a hlamusela yini laha dii mhani a ka ha voni ni laniwa i vi papalata la nge hi tona hlamula mi hi ba hi swifula swa timamba okay yes loko mi langutisa laniwani i mhaka ku dzunisa loko va va a vulavula so i mhaka appearance ya papalata leyi yi ti komba onge ya ha ku heta ku cinca nyana swa xinkarhana swa sweswinyana phela papalata lani was good. ya a yi tivi ku humelela yini kwalaho a yi ri mahlweni hi vona ku va se just JB na yena ku va hambi ku dirowe yena hambi ku dirowe mani eyi a swi swa eyi swi swa kona ivi xona papa ra fika xi ku nice post next time mi languta lava mi va delelaku hi ku mi delela na hina va tihanyi hi ku swi ta mi helerisa a moxara yes. a hi ndleleni kwalani ku na loyi already a nga post-a post leyiwani i fike mi yingisela a tsala ku ey ya xi xona i papa Rhulani xi tiphinile swinene xi tiphinile hayi huwa i va kombisa ti-pictures leti nga laha hansi la ta papa Rhulani yo sungula yeleyo ya vumbirhi yeleyo ya vunharhu yeleyo loko xi kha xi xi mama. yin'wana ya le xi karhi xi mama futhi yin'wana ya le xi mbale blue mars enhlokweni yin'wana i vi se yi hetelela hi laha va nga kombisa laha ka appearance ya papa Rhulani loko se a ta va a cincile mi swi vona n'wina ku hayikhona cause something was wrong papa Rhulani yi languta ku nga ri a yi ri ku vabyeni so I don't know a ni tivi ku a ni . ivi yin'wana leyi confirm-aka again ku kombisa leswaku papa or lani something is wrong hi yena a hi tivi ivi then five hours ago general Gwavulani yi fike yi tag-a hosi Yesu laha lani hosi Yesu a nga tsala one day back a tsala ku papa Rhulani ni ku landza kumbe u ta ta hi wexe. e-e ku kombisiwa bokisi laha ku kombisiwa na na tombstone laha ku kombisiwa na date birth yo kombisa ku chela wani loko munhu a ta va a ndlhula emisaveni hi ndlela yaleyo ivi five hours ago yi tsala leswi landzelaka general Gwala yi ku yimanyana n'wamapotlisela u nga se n'wi gula he vutomi bya yena ha byi lava he va ri a ri nhenha nkarhi wa kona a rhunga tinjanganja na ti-dust bin . in week out a ti endla general okay ma swi tiva ku general yelina um eh, yi ra um ka ha vuriwa sweswo swa ku um nkarhi wa kona yi tiphini yi lipapalulani yi karhi yi namulela yi karhi yi tlhorola strong a yi tlhorola leswa swa ku um dyambu ri ze ri huma ku ri a ri nga si za ri fita ku huma leswi a yi tlhorolisa swona um so e loko mina ku sala ma vona ku ya yi cincini mpela yi cince ku cinca i don't know kumbexana hi lowa khamera lowu Hey, Aris. Uh, mina nga ku yina ni nga ku lo if there is something if yi titwela ku vava a hi wishela speed recovery ivi yi ta hi hungasa okay sharp sharp amo yehova khani mamo xikwembu xa matimba ni tana ni ri mahlweni ya wena ni n'wana wa ntsongo no xaniseka yehova ni ri ekhwatini nkarhi wa sweswi ku famba ni xaniseka ku ze ni khizama ni khongela ya nhloko ya yehova no vona ku khongela hi mina ku khizama matsolo se maza ma hela ni matsolo leswi swi lavaka u swi twisise sweswi ni ngo u khizamela hi nhloko ya vava kumbe u kaze u swi vona swa ku ni serious ni kombela u pfula tindlela ta mina ti famba helaka kunene hi vitu la bava ni la